Léif Kanner a léif Erwuessener, mäin Numm ass Tanja Brück an ech erzielen iech haut d'Geschicht vu mengen zwee Frënn, dem Maulef an der Blimmchen. De Maulef an d'Blimmchen D'Geschicht ass vum Tanja Brück an d'Biller si vum Dorota Wünsch. Ech wënschen iech elo vill Spaass mat menger Geschicht. Op engem waarmen, sonnegen Dag am Summer kënnt de Maulef aus sengem Maulefskoup erausgekroch. Hie streckt seng Nieschen an de Wand a schnoffelt, Mmm, wat richt dann hei esou gutt? Esou e wonnerbaren Doft hunn ech nach ni geroch! Gudde Moien, Maulef, seet eng kleng Blumm, déi nieft dem Hiwwel steet. Hm, wie schwätzt dann hei mat mir? freet de Maulef a rappt seng Aen grouss op, fir besser ze gesinn. Ech sinn et, déi kleng Blimmchen, genee virun denger Nues. O, gudde Moie, kleng Blimmchen, du riechst esou gutt, du muss awer eng besonnesch schéi Blumm sinn. D'Blumm, déi gëtt ganz rout am Gesiicht an hir Aen liichte vu Freed. Ech hunn lo grad en neien Tunnel gegruewen. Puuh, dat war ustrengend a si frou fir e bëssen ze raschten, seet de Maulef an tässelt sech an de Schiet vu sengem Maulefskoup. Voller Begeeschterung verzielt hien der Blimmche vun senger Aarbecht, eleng an der Däischtert ënnert dem Buedem. D'Blümchen erzielt dem Maule vun hirem Liewen an der Sonn a vun deene ville Beien a Bommelen, Päiperleken a Kiewerleken, Mécken a Mustiken, Heesprénger an Himmelsdéiercher, déi si all Dag besiche kommen. Wéi et däischter gëtt, wënschen de Maulef an d'Blimmche sech gutt Nuecht a freeën sech schonns op den aneren Dag. Deen anere Moie gëtt de Maulef vill méi fréi waakreg wéi soss. Hie kann et knapps erwaarden, seng Blimmchen erëm ze gesinn. Mee, grad wéi hien der Blumm wollt Moie soen, do flitt eng Bei laanscht a setzt sech op hiert Gesiicht. Oh, wat hues du eng Chance, kleng Bei, du sëtz grad op enger wonnerschéiner Blumm, mengt de Maulef. Hm, na ja, richen a schmaachen deet se zwar ganz gutt, Mee fir éierlech ze sinn, dohannen bei der Baach wuessen nach vill méi schéi Blummen. Et schéngt wuel eppes drun ze sinn, datt d'Maulefen et gutt gesinn, seet d'Bei a laacht. Ech brauch net gutt ze gesinn, fir ze wëssen, datt dës Blumm déi allerschéinsten ass, mault de Maulef zréck. Deen aneren Dag erwächt de Maule schonn nees ganz, ganz fréi, mee dës Kéier vum haarden Zirpe vun engem Heesprénger. Wat ass dat hei fir e Kaméidi? Ech hu grad esou schéi gedreemt! O, pardon, Maulef, wouvun hues de dann esou schéi gedreemt? freet den Heesprénger. O, Ech hu vu menger léiwer Frëndin, der wonnerschéinster Blumm, déi et gëtt, gedreemt, seet de Maulef ganz houfreg. A sou? A wou wiisst déi Blumm dann? freet den Heesprénger. Ma du stees grad nieft hir, seet de Maulef. Den Heesprénger kuckt sech ëm a gesäit déi kleng Blumm. Ugeknabbert Blieder an e kromme Still! An dat soll déi schéinste Blumm sinn, déi et gëtt? Wonnert hie sech, Ah jo, ech hat ganz vergiess, dass du net gutt gesäis. De Maulef gëtt rosen, Ech brauch net gutt ze gesinn, fir ze wëssen, dass dës Blumm déi allerschéinsten ass. De Maulef leet sech nieft d'Blumen a seet, Weess de, Blimmchen, ech gesi vläicht net ganz gutt, awer ech weess, dass du déi allerschéinsten a léifste Blumm bass, déi et gëtt. D'Blimmchen, déi laacht Foleen iwwert d'ganzt Gesiicht a seet, An du bass deen allerléifste Maulef, dee mir je begéint ass. De Maulef an d'Blimmche si vun elo un all Dag zesummen an si ginn déi beschte Frënn. Esou vergeet e schéine laange Summer. Wéi et dobausse lues a lues méi kal gëtt, de Geroch vun iwwerzeidegen Äppel, Bieren a Quetschen d'Loft erfëllt an déi éischt faarweg Blieder am Wand danzen, seet d'Blumm mat Tréinen an den Aen, Léiwe Maulef, et ass Zäit, eis Äddi ze soen. Den Hierscht ass do, ech ginn lo ëmmer méi wieleg. De Maulef erféiert, Blimmchen, looss mech net aleng, wat soll ech ouni dech? D'Blimmchen denkt no, Hm, villäicht gëtt et eng Méiglechkeet, datt mir eis erëmgesinn. Lauschter gutt no, ech erklären dir, wat s de maache muss. E puer Deeg méi spéit, wéi d'Blumm scho ganz schwaach ass an hire Käppchen hänke léisst, ginn déi zwee sech e leschten décke Kuss. De Maulef grueft d'Knoll vun der Blumm ganz virsichteg aus dem Buedem, dréit se an säin Tunnel a leet se op säi Bett. D'Zäit vergeet an e laangen, kale Wanter kënnt. Eng wäiss Schnéidecke leet sech iwwer d'Bëscher, d'Wisen an d'Stécker. De Maulef passt gutt op déi kleng Blummeknoll op an all Owes deckt hie se mat senger Kuscheldecken zou, fir datt se net kal gëtt. Ier hie schlofe geet, erzielt hien hir eng Geschicht, dréckt se fest u sech a wënscht hir eng gutt Nuecht. Dann leet hien sech op den Teppech nieft säi Bett an dreemt vun senger léiwer Frëndin, der wonnerschéinster Blumm, déi et gëtt. Wéi et dobaussen erëm lues a lues méi waarm gëtt, d'Hoergänsen no Norde fléien, d'Villecher lëschteg päifen a giel Päiperleken an der Sonn danzen, hält de Maulef seng Blummeknoll a klëmmt aus sengem Tunnel eraus. Juhu, d'Fréijoer ass do! rifft de Maulef ganz opgereegt. Et ass Zäit, dech op déi schéinste Plaz niewent mengem Hiwwel ze planzen. Fir d'éischt schäert hie mat senge Patten e grousst Lach a leet dann d'Knoll ganz virsichteg mam Wutz no uewen an dëst Lach. Duerno deckt en et nees gutt mat Buedem zou. Hien netzt des Plaz all Dag a waart ganz ongedëlleg, ob eppes geschitt. No e puer Deeg, do bäscht de Buedem op an e klengen hellgréngen Halm luusst eraus. Aus deem Halm gëtt e Stee, deen all Dag e Stéckelche méi grouss gëtt. Lénks a riets dovun entfalen sech zwee breet Blieder a ganz uewen um Still ass e klenge roude Knapp, deen ëmmer méi déck gëtt a méi déck gëtt, bis dass en op eemol. Opgeet. De Maulef spréngt vu Freed an d'Lut. Blimmchen, jo du bass et! Op dech hunn ech esou laang gewaart! rifft en a schléit esouguer e Kopplabunz. D'Blimmchen hirsersäits wëscht sech de Blatz aus den Aen, streckt hir Blieder wäit auserneen a laacht iwwer d'ganz Gesiicht a seet, Wéi hunn ech dech vermësst! Maulef a Blimmche verbréngen e schéine laange Summer mateneen, an nach een, an nach een. Villäicht gesäit ee se jo eng Kéier an enger Wiss. Brauch een nëmmen no engem gléckleche Maulef ze sichen, deen niewent enger glécklecher Blumm sëtzt. A wann der déi zwee zesummen entdeckt, da sinn dat déi zwee aus menger Geschicht. Sou, léif Kanner, léif Erwuessener, ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren an ech hoffen, datt iech meng Geschicht gefall huet. Äddi!